Jone nongo dong orii do ki kome ma gin oloyone, guye ni ating anyut ki lwak atingo eh wapwoyo wu Arsenal tingo gi wi level bu ka ma wun gor wu tye iye dong pe watye ki tele wuman gi wu kede ki nyoka wu wuyom ki cwiny wu wuloyo aloya wumato dong kumana kor pa Arsenal wapwoyo dong tele pe ba. Man teleko man yugi kiket Chelsea ki Liverpool gi gin dok kikobo gi level ne dok lamal lamal manok gin tuko champions league an akwilo akwila champions league kunu dong en tuko oteka pa otegi. Oteka pa oteki gin aye dong two kom kuman ma gimwonyo mangic gin dok mano mangic caa ne nyoka awaciwu top boko kici kici top top mo ma ginyobo nyope kome nyob ma ginyobo ki gin eni layela dong lutua. Labongo balo kara amito ni aloki i lok matitidi, ento lok ma jwi dong okelo aye la en aye lok me gilwongo ni lim, gilwongo ni cente, gilwongo ni kas, gilwongo ni coli, gilwongo ni agwiling dong me agikine gilwongo ni gunya. Okelo lok ba, lok tye iye. Lok ango ma tye iye? lok me deno cente ki dong kwir ma bino dong i kom ngat ma odeno cente ki rwed cente lwak mapol tye larema mo otite wai labeja lok ni eni lok macwero cwiny dano ba. Kombeddi lok pa ciling obalo kin omege ki lumego, obalo kin lurem, obalo kin jo a tiyo tic kacelu, obalo kin lubiacara ki lucat wil, obalo kin dano mapol ata. Pien dano ka tye ka cito ka lego kony, dano ka tye ka cito ka lego cente, Mwolle ki kit mwolle mo ma dong meno calo wai dong tye ka cito bot kabaka. Kite ineno kit luloka tero kwede ki kit rwotgi kabaka-ni en aye kit ma laleg cente bedo kwede ka tye ka mito cene nyo tye ka mito den nyo tye ka mito kor gin ango-ni. Ai konya do konya watye marac watye marac nen lawor wacamo kicel keken konya gwoko gang loyo oko konya ya woma omera konya tye keken tika adwoki inen atye akuro lim moni bino woko cabit anyen adwoka boti ka dong odoko rac kit abut ngome abicatone ci dong lwak lok madwota in ibedo Pien bene pe bed ni amon ni megi-ni dong tye ni jut ba, kare okene dano jalo ajala. Ngatu mo nongo okwanyo mege moni matitidi ma nongo dong odiyo ka ma ding wai aii wek akony ki woma. Ineno? Wek akony ker, akony jo. Kwanyo mini. Mukene gipwoyi ka cawa ni enoni ni apwoyo mada apwoyo. Adwoki ya? Aa adwoki. Opokke ka kenyo te oket. Dong diki maja nino ma gicikke iye-ni, ma ka dong en lalek cene-ni kong go cim, wa i aa jal wer, lawor maja, kit gin ma wagwennye kwede ni, Aa ikel yiko dong, kura ica munyo. I nino-ni enone ni telefon aye pekke, ka onongo ni nene odi dano kop onongo ka kiputo ot kikop woko ka mukene, i nino-ni enone ni dong pe in aye dong icako dwaro ngati.

Kwa jal we kuman doki gina ma lacing ca nongo aciki ni wuroce manok. Alegi meta niya, Dano niang ento lub cikke ni. Leb muno lwongo ni courtesy, go cim, cit bot lawoti titte, wa epud odiya, wayubo kuman kuman. Ento dano timo ni en ni kuk. Dong ngat gin a dong timo maber cito dong ci nongo luwote, como dano i komi, aa ngati lagingi, ngati kor kite rac, ngati kor gin ango, man owake en ki ticce-ni, ngati kobo dong ni pien dwon mutoka, ngati kobo dong ni pien gang gulony, ngati dong kobo, lok-ki eni dong weng dong tye i komi ba, bal ma itimo ideno en ki cente i kare ma en tye marac. dong omyero iting yat ariya pi timo enoni kong inen ma lutwa dok ee lok ma pire tek-ki bal dong odoko tye pien in dong itye ka pito cene nio cene ni ma itiyo atiya pe ber ikwalo ki ngati ci diko imaca ka odwogo ni dok kikonye ce pe dong ikonyo In dong larac. Dong tye jo okene ma be dong gin dong gukwonge akwane ka dong ngat mo ni dong dek lawote adega dega en dong gin wee omyero dong gilak koko gilako adega dega ba man dong profession gi lako adega dega ngati ca pe ber ngei pe otimo wa gino moni pe ber loko kedi pe ber laremi pe bene oti oribo wa gang kwan ku wa yo gangu ber pat. dong en degi bene. Pien lawote ca otito ni jali ca kite rac. Pe giparo ni kong eniang ki bot jali ca ngo otime. Ngat apar pe cani ene dong in labal. Neno kite dong kin gang tiko ket kede. Ineno? Cake nongo cake ki bot labwole acel. Ento nongo dong komedi dano weng dong nongo minne dong odonyo iye, wonne odonyo iye, ominne odonyo iye dong diki ma ya ki kiniga ma rwed lim dong tye kwede pien wa aye in aye wa ibinywara wa lok-ki dong cito bot luloc ci kikwanyo latin eni ci kiketo i okol tak dong kimakone tab dong otum wa kaka dong bino iye. O, kaka pa gingi kaka marac mada! Nen, gutero latin woko ki okol. O, ku gin ango? Pe gitye niang jami matino tino ma otimme i kingi-ni. Acwali cwiny dano leng, jami ma lega ma dano legge kede i kingi-ni pe giketo i coc-ca. Otherwise nongo dano makke i kingi dong me agikki yo. Cwiny maleng i Acholi. Jami ma gin kwanyo gi mii ni kare okene dano ma ah man eni dano ma angeyo dano ma gange tye kany dano ma koma dwoko jo okene okolo mulute kwo marac ci jami ma kit eni omyero giwac ka maleng. An maro jami ma kit eni, tim ma kit eni tye ma dek kuma. Pe ber. Ci ka pe giwaco koni en diko ma, oo man labeca, me labeca ko lagi, oo ko, ibwolle kwede. Ati atiya. Dong ka awacci ni peke tyen, nongo peke tyen, otum. Dano iweng yelo ayela. In ka icero ngat mo okonyi gin mo omiyi, ka pe itwero neno lok me culo lim pa lawoti ba gin ma itim leg gikony akonya lego kony pat ki lego den kony den kony den pat leb aculo poko ko ineno ilego kony gikonyi ma nyuto ni pe ti kit ngat mo ma twero wa an lacen jami jwaka peke Meno i lego kot. Ento man ki kare twoni eni korona ni dan ni weng tiko gang. In ibino ka leko den kun wan wange in pe tye atic. Wange in be pe ipur poto mo. Wange ni in bene biacara ni mo be pe. Eh? I iculo ni ning. Ineno gina tye akelo dan dok ipeko inge korona dong we. Iculo ni ning. Giwaci ni in gina dong in itim mabere En aye nen ni ibino ilego kony i yo maber. Kuman ba, an ape ki lok mo keken mapol ento inongo ni dano mukene bino lego cente, bino lego gin ango, ento nongo tye ka lak labongo mask bene muketo i doge ba, in imito ito oko ki kacper anga in korona mito neki oko ki cilim anga, pe wabiye enoni. Nen ni ka ideno ceni, twe dog umi dong maber, myero gwok umi dong obed ayot loyo wa ngat ma pe dong odeno deno. Ape ki lok mapol, apwoyowu tutwal. I nino matin, wadwogo cen ka bok lok ki gonya.